سوہݨا سئیں اڄ تیݙی خدمت اچ شمیم اچوی صاحب دے پنج ݙوہڑے گھن کنڄ حاضر تھئیں سݨ سو توجہ خاص دے نال سئیں ہوݨی دا پہلا ݙوہڑا سئیں ہوݨی فرمیندن کہ رکھیو نت پابند مجبوریں وچ رل وسدیں نال نہ وسݨ ݙتو۔ رکھیو نت پابند مجبوریں وچ رل وسدیں نال نہ وسݨ ݙتو۔ رکھیو روگ کروپ دا رعب اینجھا۔ ڳالھ منہ دی کوئی نہ ݙسݨ ݙتو۔ میں نس ویندا تیری نگری توں کر قید میں کوناں نسن ڈتو لگے کیوں ارمان شمیم کوں میڈی راند جو کوئی نہ رسن ڈتو۔ اگلا ڈوہڑا سئیں شمیم اچوی صاحب دا سنڑسو توجہ خاص دے نال سئیں ہونی فرمیندن کہ۔ ڈسے جرم قصور بغیر میکوں گمنام اچ پھاسی چاڑھ کھڑائی ڈسے جرم قصور بغیر میکوں گمنام اچ پھاسی چاڑھ کھڑائی میڈی رت میڈے کم آوے ہا ڈے سیک ہونکوں وی کاڑھ کھڑائی کر پابند دار دے تختے تے اوݙو ٹائم دا کاغذ پاڑ کھڑائی۔ ہر وقت شمیم ہی ݙر والا ہک سر تے تروڑ پہاڑ کھڑائی۔ اگلا ݙوہڑا سئیں شمیم مچوی صاحب دا سݨسو توجہ خاص دے نال سئیں ہݨی فرمیندن۔ تساں آؤ پئے آن تے ڈیکھو چا اساں درد منداں دے تیرے بئی سب خیر اے تساں آؤ پئے آن تے ڈیکھو چا اساں درد منداں دے دیرے بئی سب خیر اے کلھے غم دی جھوپڑی دے وچ ڈکھ دے نال بسیرے بئی سب خیر اے۔ درد فراق دا اے لوڑھا ٻاہروں ݙیکھسو آن چوفیرے ٻئی سب خیر اے یار شمیم ایویں بھل چپ تے میاں آؤ پئے سیر دی سیرے ٻئی سب خیر اے۔ اڳلا جوڑا اسیں شمیم مچوی صاحب دا سݨسو توجہ خاص دے نال سئیں ہوݨی فرمیندن کہ۔

ݙکھ رہ ڳئن تار ہمیشہ ݙتے ݙکھ تیݙے میݙیں سکھیں کوں ݙتی مرݨ دی مار ہمیشہ ہتھ نال شمیم تے لݙ چھوڑݨ تئیں ݙکھ دے بار ہمیشہ۔ اگلا ڈوہڑا سئیں شمیم مچوی صاحب دا سئیںانی فرمیندن کہ لا غرض کوں غرض دی غرض نہیں ونجے در تے مر تونے عرض والا لا غرض کوں غرض دی غرض نہیں ونجے در تے مر تونے غرض والا۔ اوکوں علم نہیں جو کتنے تئیں مجبور ہوندا اے غرض والا مقروض دی شکل توں واقف نہیں نہ در تے آیوس قرض والا تہوں یار شمیم ہوں پرکھیا نہیں کوئی ڈکھیا ہجر دی مرض والا۔ ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی سوہݨا سئیں ساݙے چینل کوں سبسکرائب کریسو ویڈیوز کوں لائک کریسو اور آپݨی اگر کوئی تساں رائے ݙیوݨ چاہندے وے کمنٹ وچ آپݨی رائے ݙیسو اور سبسکرائب کریسو تاکہ ساݙیاں آوݨ آلیاں نیکسٹ شاعری دیاں ویڈیوز وی تہاکوں مل جاں رہن ٻہوں شکریہ سی کمال مہربانی رب سوہݨے دے حوالے سی۔ ساݙے ایں چینل کوں سبسکرائب کریسو ایں سبسکرائب دے بٹن تے کلک کر کنے نال اے گھنٹی دا وی ہک آئیکن اے ایندے اتے کلک کریسو تاکہ ساݙیاں آوݨ آلیاں ویڈیوز وی تہاکوں ملدیاں رہ ونڄن۔